Enya sue yi ne se fifi la ɖe enya nuyi mia tɔ gblɔ eya koe nye be yovowo ɖe. Wova fi mía tɔgbewe. Yovowo va gba doe. Yovowo va colonize mi. Yovowo va fi míaƒe kesinɔnuwe kple nya gbogbo he ya ohe. Ele gɔme si nam ɖi. Gaddafi ƒe foto yi bikɔ da ɖi nua dzi ɖe ɖe me di be mía ga ʋu míaƒe susu me. Haɖe be nuka gbe ŋuke ƒe ya va la dzi ɖe ɖe me di be míaƒe susu me ne nɔ ʋuʋu ɖeka ɖeka ɖeka. ele gɔme se nam ɖe ahan matsi nya ɖe na wɛ ne eva mɔ dzi ɖe mɛgasu be yevugbe yi me le kɔkɔ ɖe me ta yevugbe ƒe ao evegbe ne dzagba nakɔ nakɔ nɔkɔ na ame ɖe ne wòa de gɔme na wɛ ele gɔme se nam ɖe kɔ nɔkɔ na ame ɖe ne wòa de gɔme na wɛ ame ya ɖe kɔ ami kuru ma ƒe hati ye ya nye ame ya kɔ ami kuru ma ƒe hati ɖe ye ya nye ya vɔ ɖe aleke wòle yi. Yovo medi be ameyibɔ neyi ŋgɔgbe o. Ne èkpɔ ale yi Gaddafi wɔ Libya ɖe, ne èkpɔ ale yi Gaddafi wɔ Libya ɖe, dzi adzɔ wòe. Ne èkpɔ ale yi Gaddafi wɔ Libya ɖe, dzi adzɔ wòe. Gake Yovowo ɖe, woawoe wu Gaddafi. Nyateƒea ɖekae, Yovoe, France kple fikafikatɔwoe, woawoe tso kɔ machine woe va lé Gaddafi be yewo di be ese ɖe newɔ dɔ le doɔ me ta. ya gblẽ Gaddafi ƒe agbe me. Mía tɔwɔe, mebe Ghana dukɔ ɖe, míaƒe tatɔwɔe ɖe, womele míaƒe nyɔe di o. Ya ta mekɔ nu ya kɔ ƒe amɔ dzi. Ta simple and short ɖe, ne mía, ni míate ŋu awɔ yi ade mía dzi ya koe nye be míatasi voting. Mi ma voti o, mi ma voti na NDC o, mi ma voti na NPP o. Míada asi le woƒete ŋu ne míakpɔ ale ame ɖe awɔ ava nɔ zi dzi ɖa. Ele gɔme si nam ɖe. kple susu be míate ŋu awɔ National Coalition ne ŋgɔgbedede ɖe va. Ne NPP va zi dzi corruption atsi, ne NDC va dzi zi sigbe ke corruption atsi. Míatɔwɔe, ame nyuie yi va zi dzi yi Jerry Jerry Rawlings va wɔ nuwo, va wɔ infrastructure na mí. Infrastructure ma wɔ fifi la me le gbɔgbɔ na wɔ infrastructure wo gblẽ. Womete ŋu wɔ pɔlisi kɔ da ɖɛ be ɖe ne infrastructure gblẽ ɖe, aleke míawɔ adzrae do o. Ta ne gblẽ koe gblẽ, NPP mava adzrae do o. Èle gɔmese nam ɖe?
And there is the prosperity gospel, the gospel that tells us that the church is a casino.

Mi gbe be ma vo mia bɔ susu me o. Ele gɔme se nam ɖe. Neo colonialism ɖe. Eya nye be yovoe va le president wo tia na mi. Ele gɔme se nam ɖe. Neo colonialism. Eya nye be yovoe ɖe. Wawe va le mia be president wo tia na mi. Wawe tia eh, atamesi, wawe tia eh, mahama, wawe tia akufo ado fifi la le zi dzi. Ele gɔmisi nam ni. Aha. Ya wawe fiana enu yo pete mi le jajra le mia ame yibɔ nyigba ji re. Yovo le asi tɔ ji. Nene yo aple no ape mi ajere na we. Ele gɔmisi nam ni. Aha. Ta me kpɔ le mia do kuisi o. Mio kolonializm de eya nye be de. Mi le be mi gblɔ be mi xɔ do kuisi nɔnɔ vɔ me nye me le mia do kuisi o. Nyatefia de ka e fi ya wa se le. Ma gblɔ na we. Eƒe video evelia nya yi wòle gbɔgbɔ ɖe eme be ɖe ne yeanɔ sɔlime dedie, woanɔ tight ƒe gaka na wòe ɖe, ekema mègade afɔ sɔlimea o. Mègayi ɖe sɔlimea o loo mègade to mègade sɔlimea o. Dziƒo ɖeke mele ne gbɔ yi gbe o, dzomavɔ ɖeke mele ne gbɔ yi gbe o. Èɖe gɔme se nam ɖe? Ahaa. Nyateƒea ya gblɔm mele na wòe. Biblia nubabla xoxowo ɖe. mía tɔgbuiwo ƒe nya yiwo nu yiwo dzɔ ɖe wo dzi le eh, Egypt ɖe. Ya yewovo va fi va yi ŋlɔ ɖe agbalẽ me. Ya wokɔ tɔkɔ tsaka. Vɔ nubabla yeyewo be Yesu ƒe ʋu ma ya me tsi na wɔe. Ye menya ale yi ma gblɔe ade go o. Aha tso yawo ka na wɔe. Yesu Kristo ɖeke me va ku ɖe ta wɔe o. Yesu Kristo ɖeke me va ku ɖe ta wɔe o. Ne Yesu Kristo va ku kura, eku kɔsia ku ye. Ye ma ble wɔe o. Nyateƒea ma gblɔe na wò le agbenkekea ƒe aʋala dzi. Kɔsia ku ya wòku. Anu ka ta Mawu alé abu, ama awu, lé abusam awu o? Ye anye be via lɔlɔ̃, lɔlɔ̃ wue awɔ ava lé awu. Melé via lɔlɔ̃ wu o. Ne wu Yesu Kristo kura, Yesu Kristo, ɛ, ɛ, ame ɖe be elãe, elãe ya kɔ da ɖe, ɛ, ɛ, mɔli dzi na mí be mí ɖu. ya le sɔlimexɔ me le Yesu ƒe ʋu nu. Mebia se va yi be ɖe Obeya dzetɔwoe nɔ ame ƒe ʋu nu. Tsia ta mi va le ʋu nu nu srɔ̃ le sɔlimexɔ me. Kristotɔwoe. Mi na ŋu dodo tso wobe ʋuwo susu me, si gbe mia tɔ le gbɔgblɔe ma, ʋuwo susu me. Ahaa. Ele, ka ele gɔme se nam ɖe? Ahaa. Ta nya yi mega le, mega di be magblɔ fifi la nye be, ele foto ya kpɔ le emɔ dzi. Foto yi kpɔ le emɔ dzi ɖe, Wobe UK minista ɖee. Eya gbenegbe. Le ɣletiame ƒe ŋkeke atɔ̃lia, ɣletiame ƒe yame, 2019, ya a yovo, yovo lo, yovo, ame yiwo va fi mi tsa va, va tɔ dzo aƒewoe tsa fia nuwo tsa ɖe. Fifia wobe yewoakɔ tukɔ va ne yewoagava fi mi. military officer commander eya le nu ƒo miatɔwɔe menye nu wobe defense ele gɔme defense british le woƒe defense matsi na wɛ ŋutsu ya me ya ɖeka ƒe ga dzi ƒe wòva o mava mava invade africa na eƒe gakpɔkpɔ o ele gɔme si nam de. Ke wa na nya be ya kpɔ ame ɖewo ebla wo wu le nua wɔ ta no nya eya ɖeka le fidji kura tse yi me ke wo ame bubu wo le yi wa va invade mi ta va bia ame ɖi be ma bia nye be ɖe Ghana Togo Africa ɖe mia be army wo ɖe mia bo soja wo ɖe wo ga le machine gun wo ƒle le Europe tɔ wo sia alo wa ŋtɔ wo le wo tɔ wɔ. eya ta megblɔ va yi le nyewo video me be ɖe mía kple president wo pete míaƒe susu ɖeka koe because the institution alo suku yi mi de ɖe eya ke ko president wo de womenya naneke wu mí o dzɔdzɔme nyansa kura kɔ ŋkume wu agbalẽ yiwo mi le sɔtrɔ le yevuwo gbɔ because kɔsia nuwo yɔ yevuwo ŋlɔ ɖe agbalẽa me ele gɔme si nam ɖe míabo politician wo bia wo se be ɖe nabia mawo bo army wo Ghana armed forces nabia Togo armed forces Benny Amfosy nabia ose be ɖe wogava le tu ƒle hã. Mibia eh, mibia miabo president we. If you are if no gale tu no gale tu ƒle ɖe ekema nanya be ɖe mi dɔ ema. The day the white will come and invade Africa, nobody will survive. Hade be miawo ŋutɔ ŋutɔ ɖe mi wu miabo tu wɔlawe. Kpatsa wɔlawo kura tse edudo me yi le kura ne yi de doɔ me yi ma ma ma kpɔ gbedze le doɔ me. ne yi de doa me edu ɖewo le ne ge de doa me ɖe gbede ya wɔ agblenu kple kpatsa na amewo kura nukɔ da agble ɖe mele doa me o ekema dziɖuɖu le mía si ema míaƒe dziɖuɖuwo tagbɔ le wo si wole wole tame bu na míaƒe tsɔ ƒe nyonyo ema wotɔ ko wonye kura woanɔ gadu woanɔ ʋuwo me woana mi dze de ʋuwo me be yewo nye yewo yewo nye president wɔe eya gblɔ me ɖe they will invade us and invade us for the rest of our life ele gɔme se nam ɖe ahan magblɔ nyateƒe gblɔ mele na wɛ magblɔ na wɛ ahan nyemakɔ nyemakɔ wla o nyateƒe ɖe ya magbɔ na wɔ le agbenkeƒe ya bia soja wɛ be ɖe wogale tu ƒle le yovo ɖe ha ne na no na ŋu dodo ele gɔme se nam ɖe ta ne wònye be migale tu ƒle le yovowo gbɔ ekema nanya be ɖe yovo ƒe tuwuiwo menyo o ɖe eya wova le dzadzra na mi Nyateƒea ma gblɔe na wɛ. Etu yiwo mele nyonyo o, etu yiwo menyo etu gbegblẽ wɛ ɖe ya yewovo le dzadzra na mi. Ya miaƒe president wo, miaƒe armed forces wo le eƒle. Fifi laa, America tɔwo ƒe eh, soja wɛ le Ghana be yewo le collaboration wɔ. Vɔ menye Ghana tɔwo wɛ bia collaboration o. A white man will come and give you collaboration to teach you without you asking. Miabo soja wɛ, mi bia wɛ. Ne efo wo nye soja ko biɛ,